Dach chi wedi meddwl erioed pan dach chi ar eich gwyliau mewn gwlad dramor, sut mae'r ffarmwr yna yn gallu byw efo ugain gafr ar ei dyddyn bach llwm yng Ngroeg? Mae wedi mwynhau gweld haid o adar yn codi o gae anferth o wenith yng nghanolbarth Ffrainc? Wel, mae'r ddau enghraifft yna yn gallu cyd-fyw yn y byd sydd ohoni yn benna' oherwydd penderfyniadau gwleidyddol. Yn y pwyllgorau mae Gweinidogion yr Undeb Ewropeaidd yn trafod sut dylai'r tirwedd gael ei reoli, faint o fwyd dylid gael ei gynnyrchu a sut dylid gwarchod yr amgylchedd. Ac mae ganddynt 50 biliwn o bunnau i'w ddosbarthu mewn 27 o wledydd drwy Ewrop. Ar ôl y rhyfel, pan fodd bwyd yn brin, roedd ffermwyr yn cael eu talu i gynhyrchu mwy o bopeth i sicrhau nad oedd bobl yn llwgu. Wel, yn ychwanegol at hyn, erbyn heddiw mae gwleidyddion yn pryderu am yr amgylchedd ac am yr economi wledig yn gyffredinol. Rwan, o dro i dro, mae'r ffordd mae'r taliadau dan ni'n ei derbyn yn cael ei dosbarthu hefyd yn cael ei adolygu, a mae hynny'n mynd i ddigwydd mewn dwy flynedd drwy Ewrop. Ac fel gallwch chi ddychmygu, mae'r trafodaethau wedi dechrau yn barod. Mae Doug Evans a'r teulu Neuadd Fawr Tal-y-bont yn ffermio 1,600 o erwe ac yn cadw 200 o wartheg a 2,000 o ddefed. Mae hefyd wedi addasu adeiladu'r fferm yn fythynnod gwyliau ac yn gwneud llawer iawn o waith amgylcheddol o gwmpas y ffarm. Mae llawer o'i dir yn fynyddig ac yn ol deu, ond i bai am y cymorthdaliadau mae'n ei derbyn o Ewrop a'r Cynulliad, mi fyddai'n eitha llwm arno. Credwch neu beidio, fydden ni'n meddwl y tua dros yr hanner o incwm y ffarm yn dod o daliadau o un fath neu'r llall, rhwng y taliad sengl, tir gofal a'r tir mynydd. Fod mae, mae yr arian i gyd yn mynd uh, trwy yn account ni, os lycwch chi, i'r economi leol. Chydig iawn o fe sy'n aros yn yn poced ni yn hwyn ofan. Rhowch syniad i ni o'r math o gostau sydd gyda chi te? Wel, um, mae gyda fi list fan hyn. Uh, CCF, sef y uh, co-op lleol, yn y flwyddyn ariannol diwetha, ni wedi gwario 76,000. Wow. Uh, Win Stay wedyn, 26,000. Um, Dyn ni'n gwario tua 800 y mis yn y garej lleol ar uh, betrol, diesel a hyn a llall. Mm -hmm. Tua 800 y mis wedyn ar diesel coch. Ydych chi'n teimlo bod trethdalwyr yn deall beth yw pwrpas cymorthdaliadau? Wel, uh, subsidi i wraig y tŷ yw'r arian mae mewn ffordd, achos oni bai bod ni'n cynhyrchu'r bwyd am y pris yma, bydden nhw'n methu ffordio brynu fe. Tasech chi'n gallu byw, wel, fel y grydech chi, heb gymorthdaliadau, fyddech chi'n dewis gwneud hynny de? O, yn sicr, fydden ni'm yn ail feddwl. Os bydden ni'n gallu cael pris teidi am yn cynnyrch, a bod ni'n gallu dibynnu heb daliadau, fydden ni wrth y modd.
Mae ffermwyr Cymru'n derbyn 280 miliwn o bunnau o daliadau uniongyrchol drwy'r polisi amaeth cyffredinol, ond Fe all Cymru fod ar ei cholled yn sgil y newidiadau sydd ar y gweill. Yn gyfrifol am sefyllfa ffermwyr yng Nghymru mae Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, ac mae barn Llywodraeth y Cynulliad am newidiadau'r polisi amaeth yn wahanol iawn i farn Llywodraeth San Steffan. Dwi eisiau gweld fod y Polisi Amaeth Cyffredin yn cwrdd â anghenion ffermwyr Cymru, yn cynnal y fferm deuluol, y patrwn fferm deuluol sydd gyda ni yng Nghymru. I wneud hynny, mae yn sicr rhaid cynnal y taliad sengl fel modd i ddigolledu y ffarmwr am yr incwm sydd ddim yn dod o'r farchnad ar gyfer y cynnyrch bwyd ac i edrych hefyd ar daliadau ar gyfer gwaith amaeth amgylcheddol. Yr hyn sydd ar hyn o bryd yn cael ei ddweud gan gan Llywodraeth San Steffan yw bod nhw'n gweld pethau yn go wahanol i fel dwi'n ei gweld hi. Maen nhw eisiau gweld torri nôl ar y gyllideb y polisi amaeth ac hefyd dod â'r taliadau sengl i ben yn y pen draw. Dwi'n meddwl y bydde fe yn andwyol iawn ar ffermwyr yng Nghymru os bydde'r taliad sengl yn dod i ben yn y dyfodol agos. Ond pa mor gryf ydy'r farn yna'n gallu bod ar y'ch rhan chi, felly, ym Mrwsel? Ydych chi'n mynd i allu cael unrhyw ddylanwad ar bolisi ar hyn o bryd? Wrth gwrs, 'sdim gan Gymru sedd uniongyrchol o gwmpas y Ford a'r Gweinidogion amaeth o'r 27 aelod wladwriaeth, ac felly mae'r llais hynny yn cael ei gyflwyno gan Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol, ac mae hynny'n anffodus pan mae'r polisi yn wahanol i be bydden ni eisiau weld yng Nghymru. Ond falle taw'r llygad oleuni i ni yng Nghymru yw'r ffaith fod y 26 o weinidogion amaeth o'r gwledydd eraill sydd o gwmpas y bwrdd yna, fod nhw yn, o farn tebycach o lawer i'r hyn sy'n farn gan Weinidog Amaeth Cymru. A mae'r trafodaethau yma'n digwydd dros gefndir o ddarogan prinder bwyd. Chi'n gwybod, ydych chi'n meddwl Bod 'na ddigon o sylw'n cael ei roi i hynny o ran y trafodaethau ar hyn o bryd? Wel, dwi'n meddwl fod y taliad sengl yn ffordd i sicrhau fod ffermwyr a'r ffarm deuluol yma yng Nghymru'n gallu para i gynhyrchu y bwyd. Dyw'r farchnad ddim yn rhoi digon o gymhelliant ariannol i ffermwyr i gynhyrchu ac i werthu cynnyrch ac i redeg i busnes, i eu busnes i fod yn hyfyw. Felly mae dal angen y taliad gan y trethdalwyr i bob pwrpas i ffermwyr yn uniongyrchol i gynnal i busnesau ac i gynnal i cynyrchiant. Dwi'm yn meddwl fod ni eisiau mynd nôl i sefyllfa le i ni'n talu y pen, y ddafad neu y wartheg achos fe arweiniodd hynna at broblemau i hunan ac yn sicr oedd hynna ddim yn gorfodi y farchnad i roi pris teg i'r ffarmwr, y gwrthwyneb oedd yn wir os rhywbeth. Mae yna drafod ambell i enghraifft pendant iawn yn dod allan o Ewrop ar hyn o bryd o roi cap ar daliadau i ffermwyr mwy a falle dim ond talu i ffermwyr sydd yn ymarferol wrthi o ddydd i ddydd. Be di'ch barn chi am bethau fel yna? Dwi'n meddwl taw'r flaenoriaeth bena yw sicrhau fod y taliadau yma, a'r taliad sengl, yn mynd i'r ffermwyr gweithredol, y rhai sydd yn gwneud y gwaith o gynhyrchu bwyd, achos dyna beth yw'r taliad yma ambwyty, yw digolledu'r incwm, dyw'r ffarmwr ddim yn ei gael o'r farchnad, ac felly dim ond y ffarmwr sy'n cynhyrchu'r bwyd yna dyle fod yn cael yr incwm hyn. Ac felly, mae 'na gonsensws yn datblygu nawr fod angen i'r ffarmwr gweithredol i gael yr arian yma, nid, nid fel rhyw ychwanegiad i bensiwn neu beth bynnag dylai'r taliad sengl fod. A wrth gwrs fydd, fydd y manylion o sut mae gweithredu system o ariannu ffermwyr gweithredol yn unig yn un fydd yn her i'r Comisiwn Ewrop ag i Gymru yn y pen draw hefyd. Felly dyna ni, ryw ddarlun bach sydyn o'r dyfodol. Mi fydd 'na lawer iawn o drafodaethau, anghyd-weld, ac yn anffodus ansefydlogrwydd yn yn disgwyl ni. Ond un peth sy'n sicr, dydi'r arian 'na sy'n dod i bocedi ffermwyr o Ewrop ddim yn aros yno'n hir. Yn hytrach, mae o'n cael ei ddosbarthu ar hyd ac ar led yr economi wledig ehangach. Ac fel mae pethau ar hyn o bryd, fedrwn ni ddim a byw hebddo fe.